Дөрестән дә ул чорларда ульяновск яшьләре арасында шаңхай бик популяр булган. Гадәттә ул җомга һәм шимбә көннәрендә шәһәрнең авылдан килгән егет-кызлары яши торган, тулай тораклар күп булган урында оештырылган. Верхний Полевой урамында эц общежитие бар иде. Анда бик күп кызлар иде инде. Сельхоз институттан да, трамвайда эшләүчеләр, контактадан. Без яшьләр инде шул гармонистлар килеп баса идек тә гармунны тартып җибәрә идек тә бер 5-10 минут эчендә кызлар бик тиз генә җыелып, матур күлмәкләрен киеп төшәләр иде. Ул вакытта без әле авылдан килгән генә, киемнәребез күп түгел. Шуңа күрә инде без үзебезгә киемнәрне инде кызлар белән алыштырыша идек. Э, үзебезнең милләт э, булмаган кызларда теге урыс кызларында инде аларның бит инде күлмәкләре дә башка төрлерәк иде. Кайсы кыскарак, кайсы

Күп татар яшьләре җыелыша иде. Татарстанның Буа районында туган Әсхәт абый үзе дә Казаннан Ульяновскига институт тәмамлап, яшь белгеч буларак килә. Аның әйтүенчә, бу бию-уен кичәләрен, авылдан килүче яшь җилкенчәк аз гына булса да туган авылларын сагыну хисләрен басу, авылдашлар, бергә укыган дуслар белән очрашу, аралашу өчен дә оештыра торган була.

Баручы урыслар кенләшеп кушканнардыр, что китайлар кебек күп как Шанхай организовать иткәннәр монда ди. Шанхайның сүзен шул күп яшьләр булган төштә шундый шул төштән килеп чыккандыр дип уйлый идек инде без. Ой, ул Шанхайны сүләсәң сүләп бетереп булмый. Сүз җитеп булмый. Аны яшь вакытта без барыбыз да белән җитләр зыйлайдык. Мин катырайдык. Без шәһәрнең үзгә якта тора идек. Анда зыйлайдылар. Үзге яктан да киләләр менә. За Волгадан килә, потому что ул вакытны 70-80 елны бөтен яшь яшь кызлар, җегетләр килгән иделәр безнең фабрика, заводларга эшләргә авыллардан, авыллардан. Ну, аларга кирәк булган урын кауза зыйлырга. Шунда инде без татар кызлары белән таныша идек. Э, татар кызлары безнең татар җегетләре белән таныша идек. Шуннан безнең дружба, анары үләнү, Монда туйлар, шунда Шанхайда вот Әлхам Дилеевич шундый Шанхай булып, безнең күп кешеләр, күп яшьләр өйләнделәр.
Шул чордагы ет кызларның әйтүенә караганда, аларның байтагы Шанхайда очрашып гаилә кырган. Чөнки аны оештыруның төп максаты да татар яшьләрен очраштыру була бит. Бәйрәмне оештыручы, Нур татар театры режиссеры Җәмилә Мифтахова да бүгенге Шанхайны әнә шул теләк белән җыярга ниятләгән. Шанхай кичәсен без яшьләрне күбрәк тарту өчен оештырган идек. Кызганычка каршы, яшьләр эш белән мәшгуль дип уйлыйм инде, өлкәнрәк яшьтәге кешеләр күбрәк. Яшьләребез дә күп, Аллага шөкер, но киләчәктә яшьләр күбрәк дигән өмет килер дип, дигән өметтә калабыз. Элек менә яшьләр җыелыша идек. Действительно, а мына бүген карап йөримен. Яшьләр юк. Элеккеге безнең вакыттагы яшьләр үзләренең Шанхай вакытларын исләренә төшереп, шул ностальгия белән монда килеп җыенганнар. Ә яшьләрне ничек тә булса кереп китеп аларны менә шундый обществога чыгарып безгә эшләр эшлисе бар әле. Ә ул чактагы егет-кызлар, бүген инде оныкларын тәрбиялөюче әби-бабайлар ул елларны әле дә сагынып искә ала. Сагындыра, сагындыра.
Әле анда йөрегән егетләр, кызлар әле дә менә кайчак очрап куялар да. Әле Наил, Наил Хусаинов, Наил Хусаинов дигән бер егет бар Казаннан. Гаман шалтыратып тора. Нәрсә анда Шанхайга зыелмыйсызмы дип килдереп шаяртып. Бик каты сагындыра. Менә шул Шанхай вакытларына кайтып киләсе иде. Яшьлеккә кайтып киләсе иде. Хәзерге яшьләрне тартасы иде шундый уеннарга, шундый килкеле мизгелле вакытларга. но нишләп тә булмый инде но хәзерге хәзерге э, элеккеге шул вакыттагы баян тавышлары гармун тавышлары бик каты сагындыра шундый бит бар иде заманасы шундый көннәр бар иде бит менә безнең яшьләрнең хәзер менә истә генә калды
Бүгенге Шанхайны оештыручы Җәмилә Мифтахова киләсе җәйдә бу чараны май аеннан ук башлап, һәр атна азагында уздырырга ниятли. Ешрак уза башлагач, бәлки, яшьләр дә килә башлар. Ә бәлки, әби-бабайлары оныкларын да алып килерләр, ди Җәмилә ханым.